Täze zaman diýmek täze backstage gelýär. Kim bilen? Elbetde Myrat Molla bilen. Murat molla täze bir toý tutýar. Şo toýa bizem gatnaşmalydyr. Bu gezek rolam berjek diýdi maňa. Görüris, näme rol berýär. Kanalymyza agza boluň. Täze zaman, täze wine, täze backstage, täze toy.

Bir gel maşyn aýyrsaň bara boldy. Tipe jüretme şada şeýle toý bolup durana göni bildirýär-de görýäňmi? Çypara. Seň derdiňden aç galdyk. Ýok, hazir dä, o. Sen häzir neme dä. Bile gel, bile gel. Neme diýýäňda? Iň içiň adamlar diýýär. Eý-weý, söýgülim, eý-weý, ýöri, ýür-de onda. Siz nä öýlenýän oglanyň nämesi bolýaňyz diýse näme diýjek? Sen diýýäň, gyz tarap diý. Sen garnyňy doýursaň boldy dämi? Gepiňi azalt, ýör meň yzyma düş.
Hökman şo taýdan.

Näle awadallanaý? Barybir bar-a. Şeýle ol. Obysna näme özümiz daraýatdyk-da. Turan jan nesip edenden bu. Şular ýaly bagtly oglanlaram bar. Şeýle. Şeýle TikTok.
He?
TikTok ýagşy.
Şeýle? Ýapmaly kamerany. He, şeýle.

Oho.
Ana, ana, dostum var. Ow, ow, dostum. Sen kutlu olsun. Ha, seň zadyn, meň zadym bor. Ha, meň zadym, öz zadym bor. Ow, näme, do, dört tutçulan gördüm. Sen hem görünýänsiň. Onuň sen yzynda durýaň-a. Sesiň sazlap dursun bilýäňmi? Oglanlar bilen düşünişip dursun. Häzir ilki toý gutlajak diýýär zat diýip, maňa getirýär. Baa toý toýlaýaňyz a gutly bolsun. Myratjan ogluň bagtly bolsun a iliň bereketi ýa. Ýaňky salamlaşýaň. Bu gün gojaman näme näme köp et dagda hawa. Iýeweriňde içeweriň şony hökman unutmaň. Onnoň Ýöne sizden ýeke etjek haýyştymyz bar. Açylmadyk kolalar açmaň. Çaly iýip goýjak bolsaňyz paketini aýyrmaň.

Dertli mahalymyz derdimizi çekişip, toý tutsak, toýumy tutuşýan Täze zaman obasynyň hatda gynagamyzda Juma dädemiň galkynynda tutulýan şular ýaly ajaýyp toýuň şaýady bolup otyrys adamlar. Ine bu günki toýumyzda, ýagny şu ýatdan çykmajak pursaty Juma dädemiň toýuny, Juma dädemiň Geň reklama. toýuny

Neneň şatlanmajak ene gözüne şaýt. Şuň aýdyşyny bulan özleri alsa bolýa biz baş goňşy bilen. Onam gün bilen bolsa äý näme bar äý siz kim bolýaňyz diýen. Dine ene de gutlap beräýiň diýer. Köp eglenýär men gutlajak bärde gutlajak däl menä aňyrda gutlajak diýerä. Göni hem siz aňyrsyna geçiň şonda. Sen ýuwaşlyk bilen hem ýöräber.

Hä, hälki meň ýüzümi alan gelneje. Owadan gelneje. A, ne, ýürek arzuwlaryňy beýan etsin. Ejenem alýar. A, gelin, sen laýygrak. Hawa. A, ine, aýdymçylarymyz bar, olar hem laýyk, olar hem laýyk. Hawa. Hemmäňiz-ä laýyk, laýyk, laýyk, laýyk diýiňiz, diýipdirimiz hem ýaňy laýyk basym ýok. Men maňa söz geçirdi. Awa öýlenýän ýigidimizem. Baş üstüne.
Laýk basyp geldim. Siziň hemmäňizem laýk basyp oturan ekeniňiz. Aýdym saz toparymyzam laýk. Hemmäňize umuman laýk laýk laýk laýk laýk. Laýk basyp geldim. Görsem hemmäňiz laýk basyp oturan ekeniňiz. Ýaňy gördüňizmi? Alyp barja maňa söz geçirenler laýk basyp berdi. Ha arasynda saz gidýara. Sen mikrofonyňy açyk goý. Muňa çykýaňyz çykyp agam bilen gelejem bagtly boluň. Ýene başda el çalyp duruň. Hä. Ony azy ony a bular bularam size sizem onda bulara men samsyýet beriň bolýamy. Aý bolýa. Aý aý aý. Aý aý aý. Aý aý.

Sen muňa goýup ber oňa alyp ber. Gatyrak gürle jigim bolýamy ýöne? Jigim sen bu tarapdan. Sen kene şädat duýup beren bolupdyr. Şu sen tarapda oňa ýediren bolsun. Şeydi, ey, dur. Sen ağa oyunun bat iydene. Siz daha çöplep mi olun? Bakın. Produkta çöpleyen kovulun. Ondan senin şeyle dur ha. Sen yama korkunca.

Sen ýöne ses gerekdir. Öýüşýär-ä, zyňýan-a, böküp tutanda tipa çyra çülendir. Ergi çaga duw elinde. Kakasam sen oň ýana barýaňa. Çyrany, çyrany kime çüle diýipdir. Arkaýyn boluň-a. Ýo, ýa, bu wagşy depip dur. Bar-a.

Daş bolly. Çyran bize çyran bize. Ine mehribanlar, biziň şu toy atly waýnymyzyň şu günki backstage tamamlandy. Bekiderdi saňa aýratyn sag bolsun aýdýan. Ylaýta-da şu Şu faýly gurnap beren, ýagny Paýhas göç we toý hyzmatlar merkeziniň administrasiýasyna aýratyn sag bolsun aýdýan. Hawa, hakykatdan hem tagamly eken naharlary. Janyňyz sag bolsun, kesbiňizden kemal tapyň. Hawa, diňe şular ýaly toýlarda didarlaşmak miýesser etsin, ýöne edil şu faýyndäki toý ýaly däl. Kanalyma agza boluň, laýk basyň, kommentariý ýazmaň.